Хәерле иртә! Бүген мин сезне шушы матур җәйге көннәрдә, шундый ук чәчәкле җәйнең үзе шикелле якты булып, чуар булып, матур булып чыккан китаплар белән таныштырасым килә. Һәм иң беренче чиратта башлыйбыз Иминлек әлифбасы дип әйтәбез инде без аны, Куркынычсызлык әлифбасы дигән китаптан. Әлеге китапның чыгу тарихы бик кызыклы булды. Мәскәүдә чираттагы китап күргәзмәсе вакытында без Русское слово нәшрияты хезмәткәрләре белән очрашып сөйләштек. Аларның кулында бердәнбер экземплярда бастырылган менә шушы китап иде. Һәм бу китап безне бик кызыксындырды. Без инде аларга, әйдәгез, бу китапны ике телдә без дә бастырабыз, дигән тәкъдим ясадык. Алар бик шатланып риза булдылар. Һәм без аны татарчага тәрҗемә иттек. Шушы китапны ике телдә Эшләп чыктык. Менә аның бер ягы, сул ягы дип әйтик инде, урыс телендә бара һәм уң ягы татар телендә бара. Әлеге китап нәрсәсе белән кыйммәтле? Бу куркынычсызлык әлифбасы, без аны беренче класс укучыларына ярдәмлек итеп эшләдек. Ул әдәби китап түгел. Бу китап нәрсәсе белән файдалы һәм нәрсәсе белән кирәкле? Монда бала очраша торган, бала тормышта очраша торган, көн саен очраша торган куркынычлар, аны нинди куркынычлар сагалап торуы турында сүз бара. Ул безнең фатирда иминлек булсынмы, урамда үз-үзеңне тоту кагыйдәләре булсынмы, Зур шәһәрләрдә үз-үзеңне ничек тотарга кирәк икәнлеге турында булсынмы, табигатькә чыккач сине инде куркынычлар сагалап торырга мөмкин, шулар турында. Һәм, әлбәттә инде, бераз гына урынын дөрес туклану серләре дә алып тора. Хәзер менә эчтәлегенә күз салсак, фатирда иминлек, урамда һәм юлларда иминлек, менә анысы онытканмын икән. Зур шәһәрдә иминлек, табигатькә чыккач иминлек, сыйфатлы азык-төлек һәм таныш түгел кешеләр белән аралашканда үзеңне ничек тотарга? Әйтик, табигатькә чыккач безне нинди куркынычлар сагалап торырга мөмкин? Ул, әлбәттә, агулы үсемлекләр булырга мөмкин, чөнки безнең балалар бит инде бу нәрсә микән дип бөтенесен дә авызга алырга әзер торалар. Ул булырга мөмкин агулы һәм ашарга ярый торган җиләкләр, аларны аерып бетермәскә мөмкин без. Ул булырга мөмкин гөмбәләр, гөмбәләрне әле безнең бөтен олы кешеләр дә аерып бетерә алмый. Ул булырга мөмкин куркыныч бөҗәкләр. Һәм, әлбәттә инде, табигатькә чыккачтын, таныш булмаган җирләрдә су коену шулай ук тыела. Тагы нинди куркынычлар? Кояш сугу булырга мөмкин бит, димме? Ул аны булдырмас өчен нәрсә эшләргә кирәк? Һәм яшенле яңгыр астында үзеңне ничек итеп тотарга? Башка темаларда да шулай ваклап, ваклап, ваклап язылган. Бала аны укый, иң мөһим әйберләргә игътибар итә. Менә монда шушылай дип бирелә алар иминлек, иминлек серләре дип бирелә. Һәм кагыйдә итеп үзенә беркетеп куя, Мин үземне ничек тотам? Мин менә болай итәм. Менә шушындый бик файдалы китап. Һәм, әлбәттә инде, төп материал Русское слово авторларыннан. Без бу китапны Казаннан шушындагы фотолар белән баеттык. Әйтик, метро фотографияләре, урамда төшерелгән фотолар. Әлеге китапны укыган чагында, караган чагында үзебезнең яктагы күренешләр дә очрарга, эләгергә мөмкин. Таһир Шәмсуаров белән Флера Мәрданованың Җырчы чикерткәләр һәм гармунчы бакалар дигән китабы. Җырчы чикерткәләрнең формасы менә рәсемдә ясалган рояль формасына ошатып киселгән. Бу гади генә шакмаклы китап түгел инде безнең. Һәм Бик кызыклы, бик күңелле, җәйге шигырьләр урын алган аның эчендә. Бу китап өч-дүрт яшьлек балалар өчен дә, биш-алты яшьлек балалар өчен дә кызык булырга тиеш. Ни өчен дигәндә, өч-дүрт яшьлек балалар моның рәсемнәрен карый ала. Әйтик, мәсәлән, менә монда малайлар җәя ясыйлар. Монда һәрбер детальне карап утырырга була. Әнә җәяләр ничек итеп ясалган, аларның кыналары нинди булган. Ә биш-алты яшьлек балалар, алты яшьлек балалар дип әйтик инде, алар бит әзерлек төркемнәрендә, балалар бакчаларында укырга өйрәнә башлыйлар. Менә шундый зур шрифтлар белән үзләре мөстәкыйль рәвештә укый алалар. Моннан бер генә шигырьне укып күрсәтәсем килә. Язлы өй дип атала ул. Ишекне дә шакымыйча, тәрәзә ачкан көйгә. Кояш нурларына кунып, яз килеп керде өйгә. Ул беренче безгә килде, менә шуны белегез. Язны күрәсегез килсә, безнең өйгә килегез. Шундый гади генә шигырьләр. Вера Мәдәнованың Гармунчы бакалар китабы. Әлеге китапның менә күрәсез инде аның тышына тишек ясалган, тишек тишелгән. Ул тишектән безгә карап тора микрофон тоткан бака. Ул бака янында тагын нәрсәләр бар икәнен карыйсы килә. Им, әлбәттә, инде без инде тишектән болай итеп башны тыгып карамыйбыз инде анда, без аны ачык карыйбыз. Менә аның иптәшләре дә бар икән әле. Кайсы берсе бии, берсе карап тора. Менә шундыйрак китап. Һәм эчтә Флера Мәрданованың әкиятләре. Әкиятләре шулай ук матур рәсемнәр белән бизәлгән. Менә ул гармунчы бакалар. Менә китапның исемен ача торган рәсем монда эчтә. Бу китап Флера Мәрданованың 8 нче китабы. Аның инде моңа кадәр дә әкият китаплары чыкканы бар. Ул әкиятләр дә яза, балалар өчен шигырьләр дә яза, Көмеш кыңгырау газетасы белән менә соңгы вакытта хезмәттәшлек итә. Аңа кадәр инде Сабантуйда да басыла иде ул, Ялкында да, Сөембикәдә дә, Иделдә дә, гомумән, матбугат чараларында актив чыгыш ясый. Бик актив иҗат итә торган апабыз ул безнең. Монда аның тугыз әкияте урын алган. Кар кызы белән кыр казы турындагы хикәят, Ансы койрык, Кикриксез әтәч, Монысы боз һәм пар һәм су бәхәсе. Монысы Кыш бабайдан СМС. Кыш бабай авырып киткән безнең. Монысы энә белән җеп дуслыгы. Сары самавыр зары. Безнең мондый төрле формадагы китапларыбыз тагын чыгачак әле. Әле безнең Лилия Нуриеваның Дәвәни дә кунакта, Әлфия Габдрәшитованың Тылсымлы дөнья да һәм Татар халык әкияте Таң батыр чыгачак. Кайсы QR-код белән баетылып, мультфильмга һәм әкиятләргә юллый торган китаплар булачак.